So nhasi sekutaurwa kwazvaitwa izuva resop izuva respirit of prophecy saka zvimwe zviri theoretical i think zvaa zvambokavwa pataita sabbat school but inini ndiri munhu waanofarira zvinhu zviri a little bit of theoretical Ah, ndina ndiri student yekuti tainzi tikadzidziswa pythagoras ndaida kuziva kuti why pythagoras zvakambobva nekupi kuti vazove ne that formula yepythagoras handiye yekuti hypotenuse of squared is equal to ah, obtuse ah, squared plus acute squared zvavaiita zvese ndaida kungova nechi neunderstanding because if you understand the root then you can be able to understand the entire cause yechinhu handi saka tambobvunzwa mubvunzo wekuti chii chinombonzi sop uh, what is sop tikaverengerwa vhesi rikuna revelations chapter 19 vhesi ya 10 yanga iri kuexplaina kuti sop chacho chimbori chii spirit of prophecy bcause pacha uh, elder mudawani makuseni vatotaura vakati vanhu kazhinji kacho vanomhanya kufunga kuti ellen white kana kuti vanomhanya kungofunga kuti prophecy anti vanomhanya kufunga zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana but tikaenda mubhaibheri

of prophecy saka we should not attribute yes kuri ririko bhuku rakanzi spirit of prophecy but we cannot attribute spirit of prophecy to anyone besides jesus christ meaning anyone anoproclama kuti ane the spirit of prophecy anofanira achidii achiita bear the testimony yajesu kristu nekuti akaita bear the testimony yajesu kristu anenge ashowa kuti truly the spirit of prophecy is in him and then we know kuti the spirit uh, when we refer to the spirit tichitaura kuna mwari mweya mutsvene hanti saka mweya mutsvene iwowo ndo unenge uchiita bare testament of jesus christ mukati memunhu anenge achizviti muprofita kana isu we all know kuti in here we are all prophets because we bear the testimony yajesu saka kana akazviita muprofita kana angazviita elder kana angazviita mudhikoni kana angazviita church member kana angazviita church clark or any position yaunayo muchurch that bearing of that testimony of jesus christ inokura inobva yatiratidza kuti iwewe as an individual une the spirit of prophecy now indava vanoenda mumwe mubvunzo ndati all right ndanzwisisa hangu kuti what is spirit of prophecy but why why spirit of prophecy why do we have zuva respirit of prophecy because kazhinji kava muchechi medu kazhinji kana tinokuita madays ekuti nhasi zuva rehealth every year pamwe chete tine two mazuva ehealth every year pamwe chete tine two mazuva emayouth uh, every year tinchingo nemazuva akasiyana uh, last week yanga iri publishing week mumwe mubvunzo munhu anogona kubvunza ndokuti why because we do this every year and meaning kana tichizvita every year zvikureva kuti pamwe zvandichataura panapa makatombozvinzwa uh, the likelihood yekuti makatombozvinzwa inenge iri very high and so the question would be why the first answer ingatouye mupfungwa dzemunhu ndeyekuti we should always remind each other of our christian values and tine mavalues atinawo semakristu if we continually remind each other of mavalues iwayo eukristu hatibvi panzvimbo but achitodzidza kusabbat school uh, i think iwednesday yange yakanzi remember vama muchitotaura nyaya iyoyo theme iyoyo yekuti zvoni tinokanganwa tikasaita chinhu chinotireminder kana chinotidzosa pa the core principle yedu semakristu saka its important kuti tinzwisise awai tiine zuva mazuva ese atinodzidza zvinhu zvakasiyana siyana izvi panapa pari kungonzi its a crucial means through which god communicates with humanity providing guidance instructions encouragement and correction for his people saka spirit of prophecy the testament testimony of jesus kana the testament yajesu ingoripo kuti itibatsire mukudzoreredzwa itibatsire mukugaidwa itibatsire muthe fulfillment of our christian beliefs nekuti tikatora example yemwana uh, ari kudzidza kuchikoro akadzidza tomboti matransformation ekumetse form fo aya amadzidza nhasi next week obva wanzi vakuita pythagoras zvetransformation zvaakadzidza zviya zvinotombobuda mupfungwa handi zvinozodzoka mupfungwa paanenge akurevhaizira chii examination saka kurevhaizira examination kuya kwekuchiverenga matopics ese ndozvatinenge tichiita manje ndo The answer to the why question it's the revision because isusu haisusu sesu makristu takapiwa examination rakapusa imagine tomboti sevenyu tomboti tese tadzokera ku I mean, ku high school and tese tadzokera ku high school pamwe tiri kuita form four ticha vedu obva wauyawo titi kumets examination redu regore rino iri ndicharitora mubepa rakanyorwa november 2014 november 2015 november 2016 nenovember 2017 Ndoo mandichatora maquestions iwayo. Saka kana uchida kupasa enda unoverenga mapepa aya ese hanti. Ukafoira imhosva yani. Imhosva yako hanti. It's the same nesu. Jesu akauya akabva ataura akati kune denga indri kunogadzirai chii nzvimbo yokugara asi kuti muende kudenga munofanira kuita abcd ndozvangofanira nezvakaitwa ticha kuti upase examination unofanira kuita abcd unofanira kungonoverenga izvi its the same nesu so takatopiwa maanswers eexamination chatinongofanira kuita kunoverenga chii uh, for that examination kana kuti kungonorarama as a christian kungorarama semukristu mwari obva auya obva atutitora otiona tiri fit kuti tiende kudenga Alright, uh, topic yedu yanhasi iri kuti preparation for heaven via the spirit of prophecy kana preparation for heaven through the spirit of prophecy saka tichangodzidza uh, zvishoma pamusoro pe how we can prepare semakristu kuti tizoende kudenga through the spirit of prophecy because this testimony yajesu ndoichatibatsira isusu kuti tigowanikana tichiponeswa Tokumbira muverenge ativhurire Hosea chapter 12 verse ya 13. Jehovha wakabudisa Israeri Ijipita nomuprofita, akazochengetwa nomuprofita. Hanzi Jehovha akabuditsa Israeri muIjipiti nomuprofita, rakazochengetwa noi nomuprofita so uh, malessons emaprophets anonzi mai mafalse prophets and so forth i think we have learned a lot about that but from our understanding as a church ndeyekuti mwari anomutsa a prophet when it is necessary and when there is a need or a necessity yoti pange paane munhu anomutswa kuti agoguida vanhu back to god so god awakens a prophet when there is a need yekudzosa vanhu vamwari kubva mukurasika kuvadzosa uh, in the right path tikaenda kubhuku rajudges kunoramba kuchingotaurwa that overall theme vakazvitadzira mwari kukauya gideon vakadzorwa kuna mwari vakazvitadzira mwari kukauya samsoni akavadzorera kuna mwari vakazotadzira mwari kukauya madifferent characters these were people vaimutswa namwari kuti vadzosere church kana kuti vanhu vamwari back kuna mwari same as isusu tanambotaura zviya kuti isusu we are also some types of prophets and i will get in depth into that but we are some kind of prophet because takamutswa for the last call ye the last uh, yemaclosing ages enyika inoyi zvakafanana neexample inopiwa najesu mukanyatsoitarisa in depth unoona jesu zvaitaura zvaa zviri very layered but isusu ti hatina kungonyatsozifunga vaitaura achiti sezvazvaa zviri mazuva anowa ndozvazvichava mazuva okupedzisira kuti vanhu vachamwa vachadya vachadididi mukazvitarisa even in the sense yekuti there shall be a group of people who will call vanhu vamwari back kuna mwari but vanhu vamwari vachadii vacharamba mwari handizvo zvakangoitika futi munguva yanowa Noah preached for 120 years. Isusu maybe we might not live that long. But Noah preached for 120 years. Mhuri yake yega ndoye akangosevwa. Vamwe vese they took it as a joke. Saka it's the same even now. Zvinotokuratidzai kuti we're in the last days. Tinotoparidzirana, tisati tatomboenda kunze. Tinotoparidzirana muno. But somehow we are still ignorant pachi pashoko ratinenge tichidzidza naro week in week out. Zvichiratidza kuti we are somewhat fulfilling prophecy yakataura najesu whether tikuifulfilla in the right sense kana tikuifulfilla in the wrong sense uh, tichataura uh, pamusoro pe a prophet like moses yakataura tikaenda kuna deuteronomy chapter 18 vhesi ya 16 deuteronomy chapter 18 vhesi ya 16
nezvawakakumbira kuna jehovha mwari wako paHorebhi nomusi weungano, uchiti, Ndirege hangu kuzonzwazve izwi raJehovha Mwari wangu, uye ndirege hangu kuzoonazve moto uyo mukuru, ndirege kufa. Verse 17. Jehovha akati kwandiri,
Verse Verse 18a. ndichavamutsira muporofita unobva pa- pakati pehama dzavo wakafanana newe ndichaisa mashoko angu mumuromo make iye uchavaudza zvose zvandinomurayira
zvino munhu upi naupi usingateereri mashoko angu aachataura zita rangu ndichamubvunza pamusoro paizvozvo asi muprofita unotaura shoko muzita rangu achizvikudza Riri shoko ramusina kumuraira kuti aritaure kana zvimwe
ravanhu vamwari muprofita uyu zvinofanira kufa orit maita basa saka panapo pataurwa nyaya yekunzi ndichamutsa muprofita akafanana nani newe ah, ndichaisa mashoko angu mumuromo mani make ndaisa mashoko angu muromo make zvicharaoti achataura mashoko aya ari sort of macommands kune vanhu vakadii vakasiyana siyana ataura mashoko aya hanzi it shall be that whoever will not hear my words which he speaks in my name i will require it of him meaning youll be tested pamusoro pei pemashoko anotaura neprofeti iyi ndizvo ka kwakazotaura kuti asi akunzi asi kuchauyawo vamwewo vachaita kunge maprofita vanoita ngowo vanotaura nei nezita rangu vanenge vachingobhaizira bhaizirawo nekudii ava hanzi vachafa at the end of it all vachadii vachafa saka apa paitaurwa a prophet like moses airifewa to uh, aitaurwa kunzi achaita zvakanda kuita sekunge zvaiitwa namoses tikazotarisa in depth tikaenda kuna x chapter 7 verse 37 uh, stephen paanenge akuurayiwa anoattributa back to this verse rikuna deuteronomy chapter 18 achingotaura kuti zvoni profeti uyu aitaurwa ndijesu kristu akauya pano pasi akaparidzira vanhu vanhu handei kubva nguva iyoyo vanhu vanga varasika vakunyanya kubatirira pane mutemo pane pane nyaya seyatadzidza pasabat school yethe rich young ruler kuti aichengeta mitemo yese and but ukristu chaihwo chaiwo hwanga usiri maari nokuti ukristu chaihwo hakuzi kungochengeta mitemo chii yese ivo vaibva vanyanya kubatirira sekunge vanoponeswa nemutemo asi mutemo usiririwo unoita kuti vanhu vadii vaponeswe saka iye akauya achiedza kuda kudzoreredza vanhu ivo vakadii vakamuramba saka tikazoenda kuna deuteronomy chapter 31 nditikumbirawo tiverenge kuna deuteronomy chapter 31 vhesi ya 29 apa tinongoona ah, ndimozisi anenge achitaura nevana veisraeri tomoona kuvaudza zvinhu zvazviri prophetic ende zviri very fun inini dzimwe nguva ndombotora nguva yekungogara ndichifunga ndichireflect Zviri very funny kuti semaKristu tinotoziva shoko ende totoziva maprophecies akataurwa but tinomafufila tisingazvifungi in the back of our minds kuti tiri kutofufila prophecy zvafana nezvekudya nokunwa totoenda kumakfc nekunana nandozi nana chii tichitodya tichitofufila prophecy kapai kuti vanhu vachadya vachinwa vachiita sei zvimwe zvaingoedza kutaurwa was people Ah, mumalast um, days vanenge vakunyanya kukoshesa maselfish desires because chatinoendera kubasa chii kudya nekunwa handiwo primary goal yedu yekuenda kubasa yekuti uwane kudya but unogona kungobuda basi usina salary asi ukaramba uchidii uchidya mwari achingokuprovidha nezvekudya but isusu mentality yedu inenge iri yekuti ah, ndikashanda ndo ndawana mari ndobva ndawana chikafu ndobva ndatenga kafoni kandinoda nemota nestand nechii nezvimwe zvinhu zvakawanda Sezvaingoedza kutaura futi pazvainzi vanhu vachanga vachidya nokunwa yanga ingori nyaya yemaselfish desires edu isusu sevanhu kuti tete akunyanya kuuplifter maselfish desires as more ma, uh, tichitsikirira machristian desires this is why the rich young ruler paakazonzi najesu enda unotengesa zvese zvaunazvo uzvipepo warombo zvakamubata because ndochi maselfish desires ake kuratidza kuti ukristu chaiwo is letting go of zvinhu zvatinonyanya kubatisisa zvinova maselfish desires edu we let go of that then we have fulfilled all christianity tiverengerei vhesi deuteronomy 31 vhesi 29

kana kuti you will be utterly corrupt angozotaura kuti ini pandichafa vana veisraeri muchasara muchibva pamberi pamwari nokuti panaa ndiri mupenyu ndiri pakati penyu pandakakwira gomo for 40 days mama tobva pani pamberi pamwari and saka apa aiva pawoni yekuti ndiri kuzviziva zvambotaura zviya kunzi mashoko aya achange ari testament kwamuri imimi sevanhu akatogara ataura kuti ndiri kuzviziva kuti ini pandichafa muchasara muchiita zvakashata ende mashoko aya akatopaswa down sevanhu ava vaikoshesa kupasa down zvinhu mugeneology yavo more than zvatinoita isusu akatopaswa down kuti moses akataura kuti tichashata ngativei vanhu vakanaka pamberi pamwari zvikatoramba zvichita pass down pass down pass down but vakazotoshata vaya toti ah zvakatombotaurwa namoses kuti will be chii vanhu vakashata saka tiri kutofufila ka profesi yekuti ah, yakataurwa namozisi yekuti you shall be utterly corrupt muchazvishatsa hazvina kumunzi muchashatiswa nomunhu semepi zvawakaitwa nana balamu zvekuzotsvagirwa vakadzi vakauya vakawapisa pamberi pamwari hanzi muchazvishatsa kuratidza kuti zvaitobva inward chero paya zvaitobva inward because kune vamwe vakangoramba vakamira pamberi pamwari vakasatadzira mwari ah, tichadzika manje tochiona kuti orit saka This prophetic sense uh, kind of this theme of the spirit of prophecy iri portrayed throughout the entire Old Testament and then inozonopinda mu New Testament but isusu hatizi vanhu vemu Old Testament hatizi vanhu vemu New Testament tiri vanhu we the closing stages of the earth and saka mwari anoti kudii nesu isusu savanhu anoti kudii nesu because hatina kurarama munguva dzeold testament hatina kurarama munguva dzemunew testament but ane maprophecies aakataura pamusoro pedu tichavhura kuna 2 corinthians chapter 5 verse ya 20 hanzi now then we are ambassadors for christ as through god were pleading through us we implore you on christ's behalf be reconciled to god hanzi now then we are ambassadors of christ tiri maambasada maambasada handi ndo ini ndikabuda muno muzimbabwe pamwe ndichisponswa negovernment ndonosiwa kusouth africa ndosiwa kuembassy ne ndichinzi ndiri ambassador wechi wezimbabwe but ndichigara kui kusouth africa saka kana tiri kunzi i think zvinozvitaura zvega tiri maambassadors akristu hatizi vepano pasi handi tiri vekudenga asi takatorwa totaiswa pasi so that tigo representa denga pano pasi asi tiri vanhu vekuchii kudenga zvakangofanana naambasada wemuzimbabwe anonosiwa kusouth africa ari kugara kusouth africa but south africa haiziyo nyika yake handi akanzokera kunyika kwako anodzokera kuchii kuzimbabwe ndo sesu isusu Saka as ambassadors of Christ we need to bear the testimony ya Jesu which is the spirit of prophecy and when we bear the testimony tinenge tafulfila uambassador hwedu saka moses wanhasi kana kuti the prophet wanhasi haazi munhu achazomutswa achinzi muprofita brendon ane chechi inonzi brandon ministries no tiri newe maambassadors akristu because tikangoita bear the testimony yamwari tinenge tatoita chii tatofulfilla the spirit of prophecy ah, tikadzika ah, tichinoverenga kuna first corinthians chapter 1 verse 4 to 8 toona pakutaurwa theme yepreparation saka izvezvi zvatikurarama mumalast days tiri paboda and uh, ah, pabhodha rekupinda mudenga tiri pabhodha rekupinda mudenga tiri pabhodha rekupinda mudenga ah, tine zvatinofanira kuita kuti tiprepare kuti tizopinde mudenga zvakafanana nemunhu kana ari kunopinda mumwe nyika kana ari kunopinda mumwe nyika munhu yaanofamba ane madocuments ake kana zvinhu zvese zvinorikwayiwa tomboti pamwe ndawana ah, basa kuuk ndikasvika paborder ndofanira ndiri prepared ndine passport yangu ndine visa yangu nemamwe madocuments ese anodii anodiwa kuti ndipfuure paborder so isusu sevanhu vari kurarama in the last day and age tiri paborder rokupinda mudenga asi just like any other border riripo pasi pano border rokupinda mudenga wo rine marequirements arinaro kana rine zviri required of isusu kuti tigozokwanisa kupinda mudenga satiaenga kuna first corinthians

yaitaura to the church of corinth napo saka apa paaitaura nawo uh, muchirungu pavhesi 5 zvinonzi that you were enriched in everything by him

hapana anofanira kumboti handina ability yekutaura kana handina ability yekudzidzisa because zviri kunzi since the spirit of prophecy is confirmed in you you will lack in no spiritual gift and kana kuti you will lack in nothing saka kana spirit of prophecy tina izvi zvinobva zvatotiratidza manje kuti zvaitaurwa zvazvichimbotaurwa naelder mudawana makuseni uh, maletters ekumachurches aya kuti tikanyatsoverenga to the last church laodeshi hand to the last church panotaurwa theme yekuti you're neither hot nor cold hand muri lukewarm meaning you can fit to the hot side kana tiri kumbotora symbolism yekuti hot side ndoyamwari cold side ndoyasatan munofita kwamwari munofita kwasatan your lukom mvura iri lukom ya best example yandingape mvura iri lukom mvura yamunogeza mumuviri iyeyo mukaiisa mukapu mukaimwa inenge iri lukom handi inenge ine kakunzwika kakupisa kana kakana kuti ukatora mvura inopisa woidira wodira neimwe inotonhora woregera kusanganisa ukanzwa mamwe maparts unonzwa kunge ari kupisa mamwe ari kudii ari kutonhora meaning it fits both sides haungati mvura iyi iri kupisa kana kuti mvura iyi iri kutonhora sa its the same manje panapa tika kana tichinzi we are neither hot nor cold zvikureva kuti the testimony of jesus we don't bear it because we can only bear the testimony of jesus uh, kana tiri on one specific side one two we can only bear the testimony of jesus kana kuti we can inonzi fulfill the spirit of prophecy kana tichifufila zvese zvinoshowa kuti munhu ane the spirit of prophecy zvakafanana nekusaleka in any spiritual gift saka this moment chingotora just two seconds to think of what you lack as a christian and then see where you need to fix yourself so that uzvione kuti hauna mweya wamwari because the spirit of prophecy is the spirit of god saka kana takuzoenda kumazunde kana takuzoenda kunoparidzira vanhu vari kunze kana kuti pakurikwayiwa a spiritual gift ukangoshowa kuti unoleka eh, they come in their diverse forms but ukangoshowa kuti unoleka it means kuti you have not fulfilled the full spirit of prophecy and because if you would have fulfilled it waisaleka on any spiritual gift ndosaka kuzunde vachingoti munhu wese anoimbisa hazvina basa kuti unoimba mugroup kana kuchii because munhu wese ability yekuimba anayo munhu wese anongoimbisa munhu wese anongoparidza munhu wese anoita witnessing because they believe that the spirit of prophecy

Naizvozvo zvino munofanira kuzvinyorera rwiyo urwu, ugorudzisa vana vaIsraeri kuti ruise mumuromo yavo, kuti rwiyo urwu rundipukurire kuvana vaIsraeri. Verse 20. Nokuti kana ndavapinza panyika yandaka- yandakapikira madzibaba avo, iyo inoerera mukaka nouchi, Ivo vakada, vakaguta, vakakora. Ipapo vachatsaukira kuna vamwe vamwari nokuvashumira, vakandizvidza ini nokuputsa sungano yangu. Zvino kana zvakaipa zvizhinji nenhamo zhinji zvikavawira, zvino urwu huchava chapupu kupura pamberi pavo, nokuti harungakanganwiki pamuromo yavana vavo, nokuti ndinoziva ndangariro dzavanoruka nhasi. Nditibvire kuvatunza panyika yandavakakuitira. Alright, saka apa uh, Moses aingoudzwa kunzi gadzira song and song iyi ichange ichitaura pamusoro pezvichaitwa neIsrael. It's a prophetic song and it's a prophecy. Ah, yaingonzi zvoni ndichakupinzai mu the land of Canaan this second generation uh, ye yeIsrael. Mapinda umu ndichakupai zvose zvamungashuwire. Meaning kana uri mukore unoyu Kuaka masimba ane eh, the world is evolving netechnology anenge ane zvemasmart masmart home systems ekuti malights unomabatidza pafoni kana kuti unongotaura nezvemasmart home system kuti turn on the lights zvongobatidza malights matv munenge mune macinematic tvs ekuti unoona munhu semunhu handi zvima 3d wat wat zvese munenge munazvo ndakupai zvese izvi Mwari akabva achitaura achiti, Makora masimba ndakupai zvese, muchatsauka panzira yangu. And saka apa it was a prophecy they fulfilled but not kuti they did not know zvanambotaura that running theme yechristianity yekuti tinotoudzwa zvinhu kunzi denga unoripinda so but hatiiti zvacho zvinoda kuitwa kunzi tipinde denga Ah, kana kuti mazuva kupedzisira kuchange kune abcd ndo zvatinotoita kunzi kuchamuka maporofita enhema dai maporofita enhema akamuka kusina akaenda kwavari dai vasiko but nenyaya yekuti tinoenda kwavari tiri kutofufila profesi rekuti maporofita enhema achamuka achange ariko achaita masigns and wonders achanyebera vanhu a story is told ye yeah, uh, a dead Frenchman ainzi Nostradamus. Nostradamus was a seer kana kuti tingati anga ari n'anga kana kuti muprofita wenhema wenguva iyi. Nostradamus akataura akati, inini pandichafa ah, pane chiplake chi chaakanyora changa chiine date. Anyora chiplake ichi akati pandichafa muchandiviga ndakabata chiplake chine date iri. Date iri is the exact same date repachaitika french revolution nefrench war masoja achachera achigadzira matunnels awo achaona coffin rangu ovhura zvichaitika on this date afa nostradamus vanomuviga ane chiblak chiyechi years down the line later nostradamus uh, masojas during the french revolution vanochera matunnels awo ah, vachera matunnels awo vanobata guva ranostrega masi masoja baanorivhura anobva aona date ranga rakanyorwa date ranga rakanyorwa rari date re that same date pakanyorwa kunzi the day the french soldiers will open my grave Munhu uyu kana tichimbomutora as an example of a prophet, zvaataura ndezvekunyeba. Hazvisi zvekunyeba handi but eh, zvabva kuna ani zvaataura Nostradamus zvaakataura zvakabva kuna zvakabva kuna Mwari. Does it better the testament of Jesus? The story of Nostradamus and it's a tingati it's a silly story and chinhu chiri silly sezvambotaura uh, makuseni kunzi tomboti if i was prophet never ndangoti ah, mbuya wangu mbuya chawangu i didn't number any 1 2 3 4 5 so 1 zviri siri and because i didn't number any ndi munoiziva pamwe elder vatoziva i didn't number any ndi mega munoiziva zvingori siri and zviri zviri silly and funny kuti someone can know that But if you test them against the testi testimony of Jesus or the spirit of prophecy, haizvidi hazvifiti. Following the same theme yakataura na Jesu, uh, ah, yakataura na Mwari through Moses, zvichinzi ikataura futi kuna Isaiah ikataura futi kuna Ezekiel kuti munoenderai muchibvunza nganga nemaprofita nezviyi, munodii kubvunza inini ani Mwari wenyu, nekuti ini mukandibvunza ini Mwari wenyu ndinokuudzai zvamunoda. Chakatotadza the children of Israel, first generation kupinda mucanaan was because they complained they did not ask from mwari but they complained same nesu if we fall in madifferent situations we don't ask tocomplain mwari wacho ndomunamata every sabbath ndonamata every day mm. asi handiitiri zvandinomukumbira instead of praying in, in return mwari anogona kutikesa sezvaakazoudza avo akati hamuchapindi into the land of canaan alright saka in closing tichaverenga uh, a quotation iri kubhuku rinonzi select messages book 1 uh, pa page 32 paragraph 2 uh, saka apa ndi ellen white aitaura about a personal experience namwari kana kuti experience yakazoita kuti anyore these different books and these different prophetic uh, messages aakanyora mumabooks aya anotibatsira even up to today

ndechemunhu akadzidza advanced english bcause mamwe maenglish terms acho chero munhu akaenda kuuniversity anogona kutombovhura dictionary kuti amaverenge just bearing the testimony yekuti god can enable you as an individual kuti uite zvinhu zvinoshamisa despite of whom you are or what you have meaning unogona kutaura kuti handigoni kuita abcd but god does not care about that because remember even moses akataura kuti handigoni kutaura asi he was one of the greatest ever prophets and one of the greatest ever speakers uh, in israeli, uh, israeli history because god enabled him through his power and through the spirit of prophecy saka zvatiri kungodzidza muzuva ranhasi kana kuti chinhu chakakosha muzuva ranhasi ndechekuti isusu semakristu we should have a full understanding of what the spirit of prophecy is and kana tava nefull understanding tofulfila the spirit of prophecy meaning bearing the testament yajesu in the world we live in For surely vachatadza kuita go ye therefore denga vanogona kutadza kuripinda because chimbofunga iwewo uchienda kudenga usina star pacrown yako asi wakaita kana 20 years uri muadventist usina munhu wani wawakaparidzira you might feel jealous and jealousy has no place in heaven therefore iwewe you have no place in heaven handi ndiri kungoedza kungopaka simple conclusion kekungoti tinganzwisise tese saka Bearing the testimony of Jesus is what will enable us zvanambotaura kuti preparation for the uh, tiri paborder it's, it's what will help us kuti ticross a border kana taita bear the testimony of Je jesus christ taspreader the word of the spirit of prophecy because munhu wese anofanira kuriziva shoko iri kana munhu wese ariziva shoko iri rinofanira kumubatsira

the greater light saka they help us understand greater things there are lesser things that help us kuti tinzwisise greater things saka masikati anaya toda kungoti ah, tigonamatira kuti mwari atibatsire so that tigoita bear this spirit of prophecy tigoita bear testimony yajesu kristu munyika yatiri kurarama izvezvi so that vanhu vazhinji pavanotiona vagoona the true fulfillment of the spirit of prophecy vagoona the true fulfillment of the testimony yajesu kristu so that pavanozotaura nyaya pamusoro pemasabati havataura vachiti a ah, vanhu vanorarama life yemadouble standard but they say those are they who bear the testimony of jesus so kana pakati pedu pane vanoshuwira kuti mwari avabatsire nesimba ah, remweya mutsveni kuti tigoita bear the spirit of prophecy tigoita bear the testimony yajesu so that kana takuzocrossa border tichibuda munyika inoyi tichienda kunyika yedu inova kudenga tigokwanisa kunge tiri vanhu vanocrossa the border tigova vanhu vakaita bear the testimony yajesu up to the end of the age uh, tokwanisa kusimuka netsoka dzedu tigonamatirwa naelder bayani